Hey, nang'uru joka nyanam waduogo kendo e chenro machielo mar magenga e podcast wa hey, ngozi yes papa ipenja gimoro off cameras podcast iluongo nango dhulu podcast en apoda wapode wach eh, kama ji pode wach koro e apoda ma kawuono Koro da wacho wach mane cha Ruby? Mane en en mna poda no ngech Yeah. nyocho onge to biro machiegni nyaka wayud ne mna nyingre. Yes. Apoda ma kawuono wadwa wacho wach mno nego wach mokalo to kane wayudo time wadwa wuoyo e doho. Koro, Ngozi an nonyuola eh, baba wa ne nigi mon abich. hmm. Gin abich modak ariyo moko apanoa. Matiende gidag te dobed gi mon abiriyo. Hmm. to nyaka adong apan githo githo ma mamwa motho last mm. mamwa to koro tho last osewe onge chieng' ma aneno ka gichung' e dala gi duokre ng'acha dhaw gi ng'ani ma ka ji wuoye wach doho to an anya wacho gik ma positive e wi doho lakini tinde nitie kaka ji okawo doho Nitie kaka ji ji twa- dwa mana no wach gik ma negative e wiye. To in in chung'ni in in gi- in gi dhako achiel no? ma ji ong'eyo An an jadhako achiel.
ma ji ong'eyo. Dichwo nyaka bed gi dhako ma ji ong'eyo. Mm, An jadhako achiel ma ji ong'eyo. Lakini eh, ok ochuno ni ni ng'a- inya support gimoro maybe in ok itime. Dhi unie doho inenena. Koro doho an uh, ok anyal wacho gima gima rach mm. ewi doho nikech eh, kang'iyo to kwarwa mm. kwarwa ne jadoho kwarwa ne nigi mon um, ang'wen mm -hmm. to ochaka kwarwa mm, ombima mm -mm.
Kwarwa niluongo ni John. Uh, John Awuoyo. An an koro kadhi dala to dede go luonga ga ni John. Mm. John oga wuod gi mienje. Mane kaka mine ne pake, yuoche ne ne pake kamano. Mm. Ne en ng'ama ne ler to nohero gik mabeyo. Mm. Amo mineno kaya ni awacho gana ati ni seche, seche midwaro kelo midwa medo dhako. Mm. Nyaka ing'i mokwongo ni to mon gi gidwa chama ng'ok. Natini mena benda dhako natini nin koro ni koro irap lum ni ni ni koro miluma ema koro keti ni ni nati ni mae ber ma ber ma koro nego bed ambedo godo iwinjo koro e doho kanyo endo en ni mokwongo nyaka ing'e gima dhako dwaro Mm, nyaka ibed gi gima dhako nyalo chamo mm, Seche ma mon gi dhawo ni ng'e ni dala ma kech nitiere ma ji gore. Joma bende no ka ido ka seche moko ng'ama chandre jodhier ido ka komi komi gimoro kata komi gi chiemo mm. bana ketu chamuru ma lakini kik ugoru gorruok ne ma ineno ka di ji siko nikech chandruok biro ka gi mirima moro ka eh, kech ngeno golo ga dimbo kech kelo ya koro doho an ang'iyo kaka kwarwa nodag gi monde mm. Iyudo ka an an kwarwa an nitie gimoro mane kwarwa nopuonja mm. ma emomiyo an nase survive iwinjo ase survive gi dhako achiel but koro kunyiso ni ati ni dhako achiel ka in godo to kiny yani mon gin flowers nyaka iyud ka gibedo around in eki iwinjo maber mm. kwarwa nopuonja gimoro achiel kwarwa ne iyudo ka dawa ema ni duong' mm. to ne nitiere dawa moro ma bende nodaa godo to gimoro ma bende ne eh, moro nitie mane odago lakini nogedone oko mm. mano matin alafu nitiere mane odak godo mabedo ariyo ariyo ariyo nodak godo alafu achiel kendo nogedone mabor koro koro niyudo nati ni kwarwa kobiro tiyudo kodonjo e od dhako maduong' to yani nong'e ga pako ga mon mm. nong'e pako monde kabisa mm. koro dhako fil nati ni ei kara ng'ani kara ohera ka iwinjo mon gin jok mohero gik moko ma Mon chalo nyithindo. Mm. Eh, Nyithindo mo mino ka nyithindo ileno kan ka eh baba eh mama nikech eh, ofil nat ni eh mi an an min Eh. ng'ama duong ni. Ng'ama duong'. Iwinjo. Eh, Koro mon gin kamano. So ni eh jaoda ya eh eh ma to na Nyagi yiero. ng'ana Ma ne. eh ya ya. ya. Eh ma to na yiero. ma e kata ji wacho mm. onge dhako ma nigi sianda e gweng' ni msima ma luyi
bade dongo ipake e mm. nyaburu bade dongo yaye ne ane abadi omera ei ma to naye kae to ok nawuok e nono kae amedu dhok nyasaye ng'ama idwa med dhok to dhako mosechopo 80 years to pod ipako ne ni ma adonjaduong' moro nong'isa ni bwana mon mondwa gi dhako isero nyaka tho mm. dhako mina dhagone mm. en pod isera sera mm. biro kuyudo kokuot e hombe e mana ema iluonga ni joma tinde luongo ni bebi en ananyanga mm. nyathi mm. kendo mano mit ni, ni, ni, ni dhako kabisa mm. to kwadok e doho mm. to mokwongo nitie nitie gimomiyo kwerewa nohero doho mm. kineno tinde mostly gik masebet katrend online iyudo ka nitie jodongo moko ma chopo e old age Mm. tiyudo ka dhako gi nyithindo wegi Mm. gino ok inyal timre e doho Mm. nikech Yeah. doho en competition Mm. doho en ngama ng'ato ka ng'ato dwa notim maber Mm. matiende ni sechego seche ma ma- ng'acha dwa dwa dwa dwa witi cha to nitie ng'ama To oyikre ng'ama oikre mar kawi mar rwaki Mm.
to ma iyudo ka kirito nyako dhako kirito maber to nyako riti maber yes. but jadhako achiel kata an an gi dhako achiel mm. but nitie nitie nitie ng'ol ma ji ong'eyo ma ji ong'eyo
nitie ng'ol e dhako achiel nitie weakness ma mon nigo mm. en natural en gima gitimo subconscious dhako kudak go to oherre kabisa kabisa kabisa to ka nyithindo osedonjo ot kanyo to mon era gi gi attention gi dok ga mm. dok ga kuom kuom nyathi mm. en gima normal ibiro yudo ka nitie gik moko motimo ni ngama koro wete to ing'e ni dichwo dichwo be ohero gik mathido thido kabisa mm. dichwo en ngama inyalo yudo ni iwacho ni dhako matin chodhi ni dichwo ka jayath ing'e ka jayath modhi onge mm. mon soma soma psychology ofwenyo ni kacha ka ng'ato odhiye mm. kimiyoga pinyruok mang'ich mm. mm. to en koni ochako muro ni pi kokamano kacha kokel chiemo mm. tiketo nega owe ko um to dhi idogo kende mm. mm. koni to chako kelo ni pi gik matindo go ingo dichuo kabisa mm. koro ido ka pachi paro ga para ko mm. koro seche ma ma ma ma attention ne doka nyithindo mo chako gine ne to ingi mm. mago go miyo ne mon emiyo jodoho ji ne ohero ga doho mondo kik dhi chuo doko yeah. gichi ok inya chuno ti dire moko ma dhako nitiere mood ma ok odwar kata kata weche kitanda mm. ok inyal chune yeah. koro mondo kik ugoru nyaka iyud ng'at ma oko ma, ma, ma, ma, ma iginenego no lakini nyiwa masani ok dwaro mm. nyiwa masani eh, dwaro ni
koro koro doho eh. nitiere ga doho moko ma bende donja donja ma ini papa ni yudori e doho yes. en kaka moro ma in gi jaodi kacha to nyadendi moro bende in godo kae mm. Koro ing'e ni nyadendi ni bende osebedo ni wamilimili ma koro wach man ahanan koro mm. mae koro ema seche ma ayudo ka kocha weche teke to aduoga konyra kode. Mm. Tiyudo ka kendo gimoro chak biro gimoro kaka gik moko donje kaka ich kamae. Mm. Koro iyudo ka onyuol onyuol di. Mm. Rembi nitiere kanyo. Koro iyudo ka i end up natini ah ikete ni ambawa kik awit jogi Eh. magi osebedo joga koro waketgi kata kamano nikech amba an gi nyamoka moro matin manyalo pogo ne jogi diere Niga lodi mo. yeah. koro iyudo ka i end up ibede koro iyudo ka ne chieng' moro ilando ne moro chanat niya ing'e ni an to Ah, nyie kini kamoro kae to wadwa ni mondo koro be- onge onge dichuo mane osewacho ni adwa ni mondo ong'eru gi Mhm. nyekino ji romoga dala Most clearly. koro iyudo koket eh, gine ma piny lich ma ko- in ting'e ni seche moko ise- isewinjo fununu nyiegeni moko osekudho ni ning'e ni macha nyieki Eh. macha nyieki koro in ikuot ka lakini ang'isi Koro ibodo ka deye ang'o ji nyisi nade beduru abeda kata wan e wan dalawa kae mane dala doho Mm, gini ne remo noseramo ma rembwa ok diang' wawite jui kia koro iyudo ka iend up ni in gi mon adi ariyo koro mano e gima keloga keloga doho ma moko miyudo nati ni doho mobedo alafu doho moko gima keloga doho moko en pesa Yes. Pesa mang'eny dwaro mon mang'eny. Kaka pesa pesa mang'eny koro dwaro mon mang'eny. Mano be reality ma mon ok ero winjo. Yeah, mano be dhako dwaro nikech dhako nyalo nyisi adier nati niya Robi ne wachako kodi chon ka ionge gimoro sani koro ginene koro seche miseyudo koro iyudo mon moko mabiro timo wanadi mabiro chap mabiro moseyudo moseikre biro yako mm. mano e gima mon ketoga e pache emomiyo ka dhako bedoga bita sana gi nyekegi pata nawachoga nati ni Onge gima osekethre. Gini en na gima iloso nikech seche ma nyieki cha biro, mm. gima okuongo kidwa gine ne, gima omiyo jomoko doho tamo nikech iyudo ka gik weaknesses te mag mag dhako maduong' owacho koni. Koro ng'e dhako ni ong'e kaka donjo kuom moro cha. Mm. Koro gima inyalo gine ni atini moro ni matin ni kata ka poni en pango wakando ni ama en chiegi ama en ang'o. Gima okwongo monego bed ni inyise ni atini a jaoda no to wega wuoyi. Yes. Mama no wuoyi maber. Mako chaka chaka mbaka man gina to no. Pana. Inyise mokwongo ni luor mama cha. Koro ibedo ka ni ka chieng' moro koro iland official yudo ka luoro moro nitiere. Yes. Yeah. In fact, yudo ka Iyudo ka dala ma doho nitiere ga dala moriere, iyudo ka teko te omi dhako maduong'. Yes. En onyalo kata mana riembi e dala kanyo mm. monyis ni ka tek to wuog kae. Hmm.
Tibodo ka nyaka nyithindo gi te biro luor nikech eh mama maduong' ich obiro. Mama ich obiro. Mama mane? Nikech iyudo ka kila ng'ato luongo mama. Ng'ata ng'ata iluongo ni mama. to ok luong ni mama maduong' ama mama en mama icho biro mm. eh, nyaka eh, nyithi jogi luongi nyaka nyithi jogi yudo ka ni luor nitie dala tiyudo ka jaduong' in ema ikelo luorno mokwongo yes teko ikawo imiyo dhako maduong' mondo mi otim nade eh. to mana ka en be en dhako maber nikech mon te ok mon maber ka en maber ma en en gi nini mar nyalo tayo Ineno ka chi Dalmas nodak gi nyieke ode for 17 years. Yeah. Nikech
nonyuole gi rieko mar mar keto ji kanyachiel yes. alafu ong'eyo like ong'eyo ng'ene to koro dichuo ni dichuo mosetini ma bende ma oti lakini rembe pod ringo yeah. an an sani aol gik yeah. mang'eny thago denda ang'o tuoche bende sani donjo ma ginene moko ma nini ma jonyo delgi koro ang' natim nang'o dongo ka ng'ato konye chap chap yeah. ng'at ma kata kodwa dhi kamoro to ting'one briefcase ringo kode nikech an dana bete dala ka i anansani anana kasikise kuseka ona komo rukito na tie maembe kanyedo tayweyo mos winjo tang'iyo kaka dalana ni dhi dhi mbele ji mang'eyo ni 90% of joma ketho doho gin ga chwo mm. mokwongo sama isaro nyako kata kapok ikende mm. gima dhako nyako nonego ong'e mm. ni being ni sere does not mean ni ok idwar chiege yes
ñoo ngi ngeen ah chiega mcha to an goma jomoko riambo ni bwana mm. yule hata hata hata to me to miss studio ya watoto bang bang dalare yo mm. to dako cha yaje mm. macho ko guga goda to da, bang dalare to dako tingo oyudo kanyi to kuga goda chuo chunga diel ah. asto do hoka yudo ka de de chuo mon chuo moko chuo boko program na kaka ni mon boko mm. ngati ndima kendo dako matin to keto keto pache koni te makata kuonde gik manotimo kocha ka Mm. koro oweyo joka be nyaka winj Mm. malit Mm. lakini dichuo onego bed ni ng'ato ka ng'ato ochungo ni bana in in kaka ka dhako mar ariyo macha e dhako madu Mm. ok iyiene ok imiye nafas mar wuoyo ma- macha be ok iwi nafas mar jawo matin Mm. maduong'no be kimiyo nafas mar njawo matin matin ni ber dhano hmm. obe nyaka ang'o ritel liet nyaka wach ah tong'e tong'e maber nati ni e doho be ka in godo ma doho osebedo koro in gi mon gi ka eh. ng'e maber nati ni winjruok boko onego bed ni giwinjre wanende ahinya bas nikech mon gi bende be seche moko be ichapo gi seche moko eh. wacho nati kichopo kanti wacho nati ni eh Hii. Yaani mama cha tung'e nade nati ni kawuono indire in in in, in malo. In malo. In malo. Eh? Ni, mama nakia ka gimo dwaro ka kumo nikech an ka koro unyalo kwani ebe. Ebe ka nindo ka kona. Eh, Iwinjo. Eh. Kidhi kocha ti ni mana. Eh. To kari tedo rech. Mano wacha nati ni tedo lot ne okadho kited kited lot kani. Eh. Ni Kwani atedo en en gachuora ng'eyo ng'eyo gik matedo. Nyakituom ng'eyo. Bende bende koro nyakitung gi matin. Yaani eh. seche moko ichapo gi matin mondo mi mondo mi kech mon be kong'i kong'i ko winjore ahinya. Ginya gang. Tiyudo ka ginyalo bedo gi kombaka. Mm. Gigore simo. Onindo kono. Mm. Ni apo kanene ka ana ah. ng'ena tini en kori kono dongo ng'isa nati nobiro kori kono. Eh, Ni onge karama milore gi ji. Eh. Odhi kanye. Nyawada nyako moro tinde nitiere masani ginene moro ma okete ringo kode ringo gi wiye ng'wech eh. koro wanego wamak nyakono warodhi koro yudo ka igocho ni in kanye ni ah, donge antiere dala ka dala ka in kanye nikech aneno ka min ng'ane wacho ni onge ode ne bwana we tugo we koro ka ng'e donjo donjo ni eh onge gima rach ka mon ogang up kodi onge gi tiwuok adieri ma adieri adieri ma nyasaye ni ibiro gibiro iri gibiro mano onge kuchwe wi idonjo donjo get ni eh kata kapo ni in ga gi gari ni idonjo get ni mi gineno ma pok iyawo dhoot ni eh. tiyudo gi kama chielo chung kocha chielo chung kono an gi scenario ariyo moro to nasomo mana social media ka ni ng'ato nokendo mon ariyo mm. to mon gi ochako winjre mm. aso be koro ne chal kendo dwa manyo mar adek mm. koro mon gi kara achiel kuom gi ne ne ne ga jok ma tiluongo ni bai ne ne lesbian ma be mm. ma ma ma bet both iluongo ni jogi ne negi eh, joma ni kambi machielo eh, koro jogi mon gi ochako winjre mm. ba dhako ma ne ochako sero moro ni ba mon gi okendre bowuok odhi pango ot owe dichwo ni kende kuno koro kendo dong' musumba emiyo mono koro e doho mokwongo mono ok onego owinjre ma nitie kijana nitie osiepa moro be ne otiyo Nairobi to en gi mon ariyo Kisumo ka hmm. achiel apa nodak Kajulu moro odak town koro e kind mon ariyogi kendo en gi mpango wakanda e diere ka hmm. jogi ng'e ni kia but ne gisega winjo fununu koro ng'ani kowuok Nairobi otimo shopping okete gari en gi hmm. gari to onyiso moro cha ni en koni en kocha moro cha bongiso ni en ko kar odhi orawo kampang wakando komoni koro gima natimo ne dhako maduong' ne nyakinyine nolewo ku mm. apano apano bedo massage de banindo kalo kod mm. olewo ku to dhako cha onego ter nyathi skul to en mini rite koro ken simbe ne ok donj koro ochuno dhako cha bo ogocho ni moro ni to ng'ano ok gichiew nago ng'ise ni ya nyathi oserwako uniform ah to donge no ne dokono kune hmm. nade donge sani koro ka gichako gon ah awinjo nyako moro no kaka koro gimanyo namba nyako cha oko gimanyo namba nyako ba gigocho ni nyako cha donge sani me wawuon ngane wawuogo wuyi cha mako simu mako winjo mana duonde dhako Koro omanyi tin in gi gene, ong'ado simo. Ondiek cha kaka nong'ado simo, to owuok okawo gari. Kata nyakoni ok ogone ne gine rumo, ok ogone oriti. Odonjo e gache, to otugo gari. Vum, nodok Nairobi gi shopping to nikech koro ok okia nodok kode, Kendo koro mano to koro- okia nodok koro- kode. eh, Jogo osegang ne, mano- jogo yeah, rite te. Mano koro mano koro ng'ama kia rito dogo. Eh, mano to ng'akia rito dogo. Koro iyudo ka ineno kata mana kapo ni mine gi winjre Mm. inyalo ka gin be ginyalo gi- gi- ginyalo winjre ma koro gi- giwuotho kamoro achiel Eh. ng'ato koyudo gi to gino bana wan wan nyimine Eh. Eh, ma ma- ma nyaminwa gini tiyudo ka gin be gidonjo kamoro kanyo kar budho Mm. to ng'ato bende oyudo gosiepne moro tiyudo ka gidonje math kanyo to ji metho to ji ginene to bwana donge ing'eyo an gi siri ni to ibin gi siri koro iyudo ka koro gigaga pap maber mon nitiere mon mang'eny mon nitie mon mang'eny ma gin nyieke lakini go pap nikech gisedo ka in in useless ok inyal eh, ritogi alafu ok inyal ikia manage gi koro iyudo ka gigo pap gi kendo kendo iwacho ni eh, mon mon mon mon ng'ane ka chodo te lakini giwinjre koro kila ng'ato nigi siri wadgi koro mano dwoko we managing do neno joma chon kacha ko kata gi gi- apana nene kuom baba chon tinge ni dhako dichuo kendo dhako Mm. timiyi lopi Mm. mipuro Mm. gi dechi dero iwacho ni dala ne nitie ka dero every dhako nigi dero ne to dichuo ne nigi dero ne ma okete bathe Mm. duol ma en to macha ne en ga mar emergency en ok mule ga obed gi puothe moro koro in dhako kosemiyi puothi Tim tiji puro mondo ipidh nyithi nyithindi. Dichuo ne nitimo mana gik moko ma kaka protecting u gik moko madongo mm. lakini mar pidho mm. ema omiyo yudo ka ng'ato dhako ka dhako tiyo matek mondo nyithinde kik nind kech. Nikech ong'e ni ibiro nyiere. Mm. Ka nyithindi joka chiemo to ndi. Mm. Koro dach dichuo ni en ne mana emergency kaponi mar ng'ato rumo kapok mm, kech kech kech kata ka kech owuok yes ka kech owuok kech mule ga kech mule koro yiro ka diere chane rito doho yot mm. to piny masani mm. to kata gedo ne gedo ne dhako ne bi gedo gedo ne dhako achiel kende expensive gedo ne bi gedo ne moro ne to be ok tinde ok inyal weyo ni tinde gik mitimo ng'eny ok inyal weyo ni dhako no neno pidha pidha mano dichwo moro biro konyi pidho nyithindo wagoni story moro Nitie osiepa moro ne nigi girlfriend ne moro malo riatka. Mm. Koro wuon nyakono notho. Mm. To ka wuon nyakono notho, koro ne wadhi adhiya kaka koro wanyalo dhi wadhi wagone mos nikech en nyako mane seche mane wa ka budho riwowa to ne wantiega kod gino. Koro kane wadhi kanyo to Wayudo ka ot nitiere ot ma ot ma koni ne en ng'at na nodhi onyiewo lowo mm. to pogo lobno ariyo mm. to pogo ndara kama koro ot moro ni koni to ot moro pogero gi machal mm. koro joka ne paro nati ni eh, ma en kata mana estate moro mm. winjo nikech ute ko chal kabisa to fence gi mm. to keto gate koro gate moro ni ka to gate moro ni gi mbele kocha koro ng'atni yudo ka ndara nitiere ka eh, nolo ndara no ebe en moloso nikech en en en e wir yath malo koch koro ndara neno ma nonyiewo puothe kanyo basto ndara madhi nyaka e lowo koro iyudo ka ot moro ni kocha ot moro ni koni koro mon gi ne gin mon ariyo jogi ng'e kaka wadozi mm. ute moko madongo dongo mm. iyudo ka ji ng'ato kia kata mana jiranda en ng'ani mm. nikech most dijo ng'ato ne lawo ka ng'ani bede sijui nikia niga Nairobi be tiyo tije but ogednegi kamoro achiel. Koro ka gibiro e holidays, ka gibiro ni yudo ka nyithindo go koko kocha jogi jogi opidho guok, jogi opidho guok. Koro onge gate ok yaw. Mm. Kech koyaw gate guogi ma kocha biro. Biro ka guogi. Koro ne gidaka daka kamano endo. Koro chieng' mane bwana ni notho. Tent oket koni, tent oket koni. Koro joka ka wacho ni eh, dalani chal ni nitiere gi liel. Eh, to jogi be wacho ni dalani chal ni nitiere gi liel. Koro jogi ok na ah, no gigi ok nyal bedo madini kama nati ni, ni, ni, ni, ni, ni ute gi chal gata alafu kendo ni ng'ani otho ng'ano bwana bwana ng'ani ng'ani chal na gima ng'ani dhako makoni ni chal na gima ni be ching'ani to mama ni be wacho ni dhako makoni chal ni ching'ani Koro chuno ni mondo onon ni bwana ang'o ma Ang'o timre? kae? Chieng' mane bang' ka liel osegine ma jogo oseketo tent eka ji fwenyo ni kara wuon dalani ema ne en wuon dalani. Jogi be kiaga ni maka. Jogi be kiaga.
An an Ma an. kata nyakono Mm. ne en nyako mane ga nos- osomo law kar Mm, but mm. koro nobiro. Koro onyiso kata ni gin gi kia gin gi kia gin gineno ga nena like magi neighbors wa jogi wacho ga ni magi mm. neighbors wa yani like seche moko ng'ato nyalo wuok e gate kama ng'ato bugo gate ka ah, ji mos re eh, hai hai to ji ogi nene ok gine kata ka iti nyathi moro chal gi humu nyathi moro gone koro bang'e ka gidogi fwenyo ni magi dhi dala ma odhi oiki ma odhi ong'i wil oyudo ka mwandu bende nopog jogi to pog jogi an ang'e moro mne ng'acha to ne nigi dala alego to en gi dala migori complete ho- family kod en gi complete family kod en gi complete family en otiyo nairobi en gi pesa kucha nitie nyithindo adek ma be dhi maber ne university somo te ku be nitie nyithindo maber ma yani onge joma neglect jogi te en gi complete homes ba nyaka chieng' motho eka joka fwenyoga ni i ng'ani ni kaka dala mono migori jogi be ka fu- dhako matin migori cha dapani nong'iso ni bwana alego kod jo kucha iywado gi ji ok adwar kata ni dhi kuro Koro mama maduong' ni wacho ni by the time mofwenyo to ka kucha nitie complete family, mm. nyithindo chal gi wuon gi makaka dotimo. Koro mano ng'ene mago biro ngech tinde mon ma tinde ok oyie doho. Ok dwa doho. Koro ipande. Emi yudo ka either mano timre ko kamano, mm. yudo ka ng'ama otho ma ng'ama otho ma japesa kotho to e liende nyaka ng'ato usre. Eh, Apana Raila, e chiel kuom joluo matin ma powerful ma onge jomobiro e liende gi nyithindo. Baba ne riek. Baba ne en ng'at ma nong'eyo baba ing'e noluor embarrassment. Yes. Yeah. Koro emomiyo ineno ka ne en ng'ama nochwere achwera ng'at ma ong'eyo gima timo. Ong'eyo gima timo. Yeah. To alafu ing'e ni doho ka bende nitie kaka bende nyalo geri ama nyalo. Yes. Koro, joma doho osegero. Koro ok inyal gamble gi yes. doho. Yeah.
To gima ng'eyo ni adier adier adier doho to dwaro pesa. Doho Doho dwaro dwaro mwandu. do- doho ok dwar pesa. Doho dwaro akili. Akili. Minyalo manage godo doho marini. Pesa biro namba ariyo nikech Eh. pesa ka in godo to ionge akili To be imedo mano ketho.
bende pod ginene. Doho dwaro akili nikech joma chon ne onge pesa. Mm. Joma chon ne nane gi mwandu moko ma Dhok, tindo moko ma dhok. dhok. Be ka dhok pok obiro but nido ka en ong'e kaka bana akendo dhako mar adi but ong'eyo isedhi obed mager Yeah. ama obed mariek kaka baba watu ne- baba watu ne control gi gero yeah. en gero ma no na Yeah. Yeah.
koro mane gima mane mane kaka ne mane kaka yudo ka do ji manage ng'ato manage gi gero ama gi rieko geri yako iwacho yere yudo ka ng'ato gere dala mani kata mon ka kodonjo ni to mon chapni achapa mon mano baba wa kabisa To kata iyudo ka- nyithindo chape ionge gi time Mm. mar biro wuoyo kode ewi mo- dhako moro cha Mm. aa onge iyudo ka
ng'ato bende riek ma kapo noyudo ka ji nodhawe dala ma ji oginene to ong'e kaka to kosekelne kes to nitie te wad achiel mabiro wacho Mm. miyudo ka wach story orumo wacho nikech nikech doho to tije ok nikech yot oparo Yeah. oparo to ni bana gini abiro dwoko nang'o ama en ng'ama riek ma dwoko en gomba ne wiye Omiyo ineno ka jodongo machon ok noyiega yiero jadhako achiel e ruoth. Nidwa ni ibed jamond mang'eny nikech kin gi mond mang'eny ki manage bi solve ga cases gi Mm. ti nya manage inya manage village inya solve inya cases. manage gweng' Eh an ang'eyo nyako moro ma dhako modak gi do eh, nyako moro mosiepna wacho nodak gi antine to ne gin e do. Mm. Antine nyiewo nyaka nyiewo nyaka ginene ah, biro nyaka gi jwand mkati ah, biro gi- gi ginene ma box ma chak Mm. mokwanyo oko to make sure ni ogweyo box ma chak no badhi e dhod mama cha mama cha kuchung to chako donde gi ni kocha ited kocha itere chak koni chakru ti moko obiro gi yodem katiba usen gwe gwe de kocha mama cha kuchung mm. to da da ogede chwone ni watu kuri kedo wakagara bon kocha ni nyemke mukati yere doge yon mukati kuru mano mano ngeni mama cha dwaro wach mano mano mano to koro en dondruok nikech iyudo ka Iyudo ka gichal kaka landlord mm. gi tenants gi. Ing'e ni landlords, landlord kosemiyi ot kanyo endo mm. gimitede yie kuno gimitime yie kuno mano koro wachni mm. unless no kikunyo ne kor ot ama okimuko ne kor ama okiwalo ne mabati mm. yeah. but gimitime yie kuno kata imielga du kata itimoga ang'o yeah. kati kati ilemo e kuru ma iloko kanyo kar lemo mm. mano wachni in in gima din na tikuch kuom miso dwe to imiye ang'o imiye pesa kik ilew gi rent mm. koro iyudo ka ni e dala ka ji ogedo dhako moro oged ne kony dhako moro oged ne kony nyithindo minyuolo kanyo in pidh nyithindi yes. ng'e kaka nyithindigo chiemo iwinjo Be keto nati niya, ni tega nikech wawuonde ni gi mon ariyo. Mm. To mon ariyo ama mon adek. Tidwa ni mon adek gi in ema gitegemea in nati ni ne ma nyaka kori gol pesa nati ni ikaw ma ikaw ma ikaw ma. No. Kapo ni gi giri moro miyude pesa. Kari moro miyude pesa. Eki nyalo wacho nati niya, oh, mon gi Ah, kawuono na ayudo msara e, na min ng'ane e, kawo mane idhi ti inyiewo godo gik moko mondo ginene ibe kawo ma idhi inyiewo godo gik moko ibe kawo ma idhi inyiewo godo to ito ka ni nyithindo tipuonjo kendo nyithindo itere skul ma maber, maber. but kochopo kar koro pidho nikech kanyo koro ibi ng'iyo mon nikech an gadier ni mon adek ok nyal bedo abeda natni ting'iye na ting'iye echo osebiro ero nyise dhi omi pes chiemo no mane nyak ta deri ibo yudo ka jogi kila ng'ato nigi gima timo eh. ng'ani en ja ohala ng'ani en kata japuonj moro ni en kata nas mm. ama moro ni ondik kata mana sirikal ero otiyo gimoro iwinjo eh moro ni be timo ohala mar at least yudo ka dala gik moko timre yes. ok ni ng'ato gen agena ng'ato ni gimoro amora nyaka in migol pesa e mfuko yeah, nikech sanie mm. tinde ji imiyo mana ji yani ing'eni ka tedo bende tinde koro imiyi utitle no imiyi gimoro nati ni an amiyi mana adres mm. ma ibro wacho godo ibro brag godo dala ukochi wacho ni eh, an an ching'ane ama anatedo kuma kamano nikech worldwide population mar chuo oidho mm. mon mm. ma kapo ni dichuo dichuo ka dichuo ostik gi dhako achiel mm. to wanana gi mon mopong'o lori abich ma kuma yeah. kisumu ka kende koro nyaka ibi, kuma gidwa chomo mm.
koro iyudo ka nyaka ibi ibe ji tuma matin nikech yeah aparo ni gima inyalo unyalo inyo wuod wigi nono boringo yudo ka en gimoro adek kendo yudo moro moweke oko kuja ma koro dhiye yudo ka enyewe enyewe en shida adier mar kendo mon mang'eny eh. iwacho nati niya ni kendo mana mon moriwore gi teko ni gin fuki gi ang'o gi kar nyaloni ba kar nyaloni but koro ka ikoro yudo nati ni enyewe ni time wadier mi gini lakini koro mon gin lazy eh. lakini sani bende jiriak ibe kimanyo de ng'ini ng'ama idwa medo ni hmm. ang'o madwa add e nini family yes.

to ki mistake ma kik itim eh. ni kata kapo ni imedo dhako matin ni koro ni idwa tere omed somo mm. sijui idwa tere mm. charan onge dhako mane osesomoga gi pes chuore puonjo dhako puonjo dhako mano tij jonyuolne yes. gowadgi gi ginene nikech 90% mag jok ma puonjoga mon yes. oseaga gi rach, gi rach.
kabisa 80% mag jok ma miyo kama oh, sijui adwa teri e charan adwa teri e polytechnic mondo mi kech ginene skills magi inyalo timo ang'o ne an anyalo no in ineno wich mane iyude godo no wijno ema ne rom kodi ema ne ema ne inyalo wijno yes to kidhi imedo imedo wijno rieko koro dhi yombo koro wijno dhi yombo mari an gi tizimna moro nya nyasame kai koro mm. owadgi otamo mm. owadgi kendo sani 19 years mm. ne nitie nitie nitie nitie hoset nokele mane konyoga dani Mm. mm. dani koro noti Mm. en nyathi moro ma korgi ok ok ne ok ne ginyal Ok, yeah. koro okele kacha at least oyude gimoro ma to Matin. nodhi skul ne koro ka nyako ng'ani obiro to oyude ka dani kata nyako ne berne okawo nyako ni bodhi otere sekondari Actually nyathi cha nosegawe skul. Mm. En modwok en koro inya tete en dani kata idhi skul. Bo puonje sekondari, bo tieko, bo tero nyaka e college. Mm. Ba kotieko to chieng' graduation to yudo kaka college bi nyaka noseyudo ng'ato ma imobiro e graduation. Mm. Gima notimo maber ne to kunonege kaka jomoko onegoge. But ing'e mm. na sira sira ji handle mopogore. Mm. en an gino tame sero nyako sani 19 years hmm. pok okendo hmm. koro tij puonjo to apani kapo ni ka jonyuol ema ok dwa puonje gi hmm. ng'eyo ability ne inti hedhirie na nyako an awacho ga ni nyako oluoro ga pes jonyuol ne nyako oluoro pes nergi jokanegi mago mage jok manyalo puonje

Koro iyudo ka seche mo kata ko omako simbi ama kata kuchat kode mm. to oduoke duka marach. To koro hmm?
bodugo peji to be nang'isi ni puonj. Iyudo ka kizungu ng'eny ei ot motamo wang'i iwinjo. Iyudo ka seche mowuok no to omako sim kama. Iyudo ka jok mogocho ne adieri winjo eh hey, eh, ng'ano to mano to lecture adieri hey, eh, matemo lecture. Hey. Eh. Kara onge. Onge. Kara lecture kara lecture. Lecture kuonde mobogore. Yeah. Koro an an gima nyalo advice vijende kata pen man kata bed man in gi pesa machal nade. Ng'e ng'ama ipuonjo. Afadhali puonj nyathiu. Afadhali puonj nyathiu ama puonj kata mana kazi ndi mora mipuonjo. But at least onyalo somo gi pesa ni kochopo ni mana kazi ndi chulo na fee. But ni chwara chulo na fee, ni chwara ma. Ata ata nene kama, ana nene ni percentage ma mise kendo mm. be nyuolo go kata nyathi nyithindo ariyo mm. to inya puonjo kapo ni odwaro ento kata koweyi mm. to puonj mini puonje ni at least odhi pidho go nyithindo at least kata kwa gi nyithindo gi mm. to ineno ah ng'e nyithindi to kadhi maber to ibi mor at least invest mm. lakini moro ma pok onyuol kata kode Tisetere digri. Uh, osiepe osiepena moko ne wakendo godo nini achiel. By the way, wan wan wan, wan sani uh, sebudhe marriage kabisa. In gi Robi chal ka gima in kata nakuongo ni e marriage ka. In gi gde.
Anan uh, igni mase man eh, man gode marriage. Mm. 15 years. Inga gi gachiel anan 14. Mm. Koro osiepena mane wakendo godo e higa achiel. Mm. Naneno kae ni ing'e ni ne wan e jua kali kacha cha. Mm. Koro nitiere kama jua kali koro ne pik matin. Mm. Koro iyudo ka i- i- idak e od moro mia abich moro inyiewo nyakombi moro skeleton moro ibane cushion kanyendo. Yampex. moro- Bas Ampex ma obi keto kanyendo. Ah, kitanda be inyiewo moro mar ine iketo kanyo gi mattress. ma- koro ifil ni bwana an an koro an complete gimodong en dhako koro gimodong en koro puonjo dhako koro charan koro mondo koro dhako ni omany gima timo seche moko be kisechulo ot ikawo mia abich imiyo landlord pod idong dep moko be king'iyo kama tindo ka debe opong' ok ogol sound eh. winjo koro ido kakoni bwana an an kara eh. an maber
koro akaw dhako charan kacha be kidhi ati penjo bana charan ka puonjo ijero ka ng'acha nyisi bana an alufu adek mm. ema dha anyalo puonjo nigo anyalo puonjo nigo dhako ni charan lakini chula mos mos koro kiyud alufu achiel mm. tichwado ja charan dhako ise iseketo dhako e skul dhako nyono charan kucho marach omeri kun jothur gi dhako mor kodi koni "Ai, kijana no kendo ayudo ka kijana no kendo ng'ama wiye tiyo kabisa wiyi tiyo lakini dhako ni to wiye ok ni acharan ni Eh, dhako ni obedo beda ka nikech en gi liet no like "Eh, an an an gima anyalo timo an adwa mani mondo itere e tweng'o mondo achak twang'o lewni kaka atwange Right. dhotka e, koro anyalo bedo beda gi charan aya iyudo pesa moro matin Chako chulo charan mos mos. Yudo ka si tingo charan gine. Bingene charan mane jogo nonyiew tindi keto mane TV. Aloka stand. Tinde TV stand.
Janyon charan odhi gani. Jalo chana nitiere kanyo but duol go koni magi magi ang'o ma anyono charan nade. But no somo ni charan ok no somo. Eh no somo ni.
Charan de mang'eny nyasachiel an nyasaye manie polo. Mm. Kidhi e ute jogo sani. Yudo ka charan molokore TV stand. Ete sibisa buteglu wala. Kendo ket kanyo kendo yudo ka oget kendo sing iluongo ni singa. Eh, singa. Singa obet kanyo endo wiye cha to nogol no nose us chon no usi. Mesa ne cha modong. Mesa ne cha modong olok. Janyol cha ngamno nyiew ne charan be neno TV. Neno TV e wi charan no. To kon mago gik moko nya doke. Sa dan danga be. Nyon charan manadi. Manadi. Eh. Yudo ka ndalo moko otwang'o ne nyithindo gik moko maricho richo richo. Tiar tiar ma Christmas. Ji gise ni mana ma utabi ma ok talent jok diga. Dhako somo mana gi pes jonyuol le. Bado chuota.
Robi yo kanyal wuondi. Mano ta gir ma 90% mag jok ma ma ma puonjo ga nyiri. Mm. Dhako somo gi pes jonyuol ne. E, ama pes owadgi. E, puonjo dhako to nego. Ama pes jokanegi. Mm. Kunyalo somo godo mo nini mokinene. Lakini neti nini ngori wuok kaka Robi kama. Kora hedhri.
Ni kori hedhri ni kora. Alokra help. Nani basari ma punjo dhako.
Biro yuak.
Biro yuak.
Ibiro ibodo yuak. Eh, jicha moro gire ne ka. Okay, an ano ka oka oka advocate ni mondo ngato kik puonje. Eh, kata ni ngato oneg ngato gima rach kabisa. But gima nyiri nyaka ng'e mm. ni dhano nigi level mag asira mopogore. Yes. Eh, inyalo yudo ka Evans in ka mm. yo wang' tiling. An mm. ka yo wang' takawo mesa ni aba. Mm. Koro seche mi bibe idwa ng'ato dwa puonji for four years tidwa let it down you can't dictate kaka odhi react mm. macha ne en jalang'o nyicha e bayo trend kae en nyathicha noa e, e, e family modhier mm. ma gimomiyo nodonjo e jeshi ne en ng'wech mm. to en e first born nigi kode hopes ma nyathigi maluwe ma nyako odhi oyudo nyako moro e, e, kucha la- lanet kuma gintie cha Mm. bochako puonj ba nyathigi maluwe iriembe e skul koro kopuonj en mana- koro sechako tich to nyiso min gi neno gero famili ne puonjo nyathigi none tij jonyuol bo cut off jogi bopuonjo puonjo puonjo nyathi cha botieko college

Dobi, skichopo ga chieng' ma ji timo ga graduation mm. omer yudo ka ni ji opong' kacha yeah. geche ng'eny ta ng'oto jomoko biro nyaka gi johangla mm. jomoko biro gi nyatiti jomoko biro nyaka maseche obiro moko machi ji donge ni en ga odiochieng' ma yani hey, nyathiwa graduate nyathiwa koro irwako ne ogudu mm. ji biro jomopogore opogore Bas timbe ikawo Nissan moro. Mm. Ikawo photographer, ikawo ang'o, utedo, uting'o, pak chiemo, ukete hot pot. Wacho ni magi kang' ji ginene to ji ang' chamo. Bas tichopo kacha cha. Koro iyudo ka sim ne donjoga. Mm. Umekana wapi? In kanye? Ne wandi anti. Eh, yani oduoku to duoku marach eh. kwani ubiro eh. ubiro gi jomage eh. ni donge jodala biro nyaka mama giri biro ka opong' ang' ubed kanye basto ni koro ang' ubed kanye Eh? Donge gin company bira bira kendi basto ginena basto party wabro timo kata mana dala. Eh? Ang'o matimi ga in bende? Hmm? Dak ni ng'isa chon natin kuri ah, ah no sijui kia aya donge simpo e donjo. Mm. Ah, ichopo gin. Oketo ni sime voicemail. Mm. Ka iginene go ni sim koro mteja. Kaitiadi sijui kango kiani o oh, sijui kani ngeni kabe network onge nikech eh, koro ji ng'eny. Eh, oh, kiani ang'o daka matin oseyawo simu. Ok noyawo ni simu. Eh. Oyawo go communicate gi joge moko ka okin. Koro ibe kigocho nenda ni ing'e ni kabe ji ng'enye mm. network bende theko sijui ang'o imbi thaka gi koni.
Seche go ing'e ni orwako heels. to se rwakne gown cha gi ogudu ok odwa tugo
odwa dhi e photoshoot odwa goyo odwa diro odwa odwa post odwa post odwa diro ogudu malo mondo ogoy picho make to post gino pepe ibi thage gi jodalau mibiro godo michoko mi jok mokiago o bang' dakika matin dongi koro ya mwaka dichuo koni adwa manye kae kata bed mani kae kata bed mani ji nitiere ji 5000 eh. kora manye ba dongi wuok nini ne mdaka mugi ni ha ah, baby baby baby mane hmm? yani iket ariti kae madak nyaka nini sani kukichopo ne bwana adieri yudo kae ni seche moko ne dok piny nikech en koro ing'e ni en wendo modhial koro eh. yudo ka koro in ema koro itimo makosa koro eh. daka matin kendo chako dogo lalni Kola ni ineno ka ja TX ose odonje TX. Vu ji dhiga. Nena ni ha to karang'o madhi mbele? Idong' gi jodala ukanyo. Koro ubodho uwe gari ni nyaku ubodho uwe gari kudo. Iyudo ka chimu mutingo jabe koro kech ma kuchamo ok chamo. Onge ng'amo chiemo mera wuon wuon gi nene ywak modho ywak e mbele gari koro in ing'eno keti mbele nikech in e wuon nyasi. Koro mera imodho ywak mbele kucho. Jonyuol jonyuol utemo hoyi. omera koro cham nikech iwacho ni ah, wan wabet mbele mm. koro wuon eh, jaoda ni ang' ang' aketo dire ka mm. driver tung' koro an abet koni omera ok bedre omera en modho ywak ma koro ji wach man driver go lok kik olwar kik ochikre kani koro lodis omera iyoyi ma wan gi baba useche moko moro mine

imede rieko rieko kisemede be odhi chopo e level mari cha ing'e ni ng'ato nitiere gi class kila kila ng'ato nigi ng'ato nigi class ng'ato ng'ato nigi lane robi nitiere nyako ma ok inyal sero ok inyal sero ni klase ni piny yes to nitiere nyako ma bende ok inyal sero nikech wacho ni ma ohinga eh. koro inene gi klasi diere ka ng'ato ng'ato nigi klase

ini kete university amidhi kete ko bana college kanyo nitiere yawuoyi osiepa yawuoyi wegi yawuoyi ma iyudo ka iwuoyi wuok odhi e gym maber nitie nyaka ng'ama oloso rasta modwaro nitie ng'ama nigi tike motita tita tike moyueyo maber yani ng'at modwaro gacha type ne koro yudo type ne Bas to ibi kawo nati nidhi pango ne ot moro kanyo iketo ne iketo ne gas iketo ne ang'o omera type neno ema obiro kete ot mijini ibiro modho ywak miwuo ibiro modho ywak jokanyanam kwatieko to wacho ni puonjo nyako en tij jonyuolne mm. kabisa mano to ok waluor wacho puonjo nyako en tij jonyuolne ng'ama ihero yie ni timo na empowerment yaw ne ohala moro udak gene ne mondo okonyi tikonye lakini sikul to en mm. tij jonyuol to mogik mogik en ni doho en gima ber We- doho en gima ber to dwaro akili Mm. to dwaro Gi be pesa. pesa mwandu nya mirito go doho ka lweti ni nono to we donje doho idhi medo shida kachiel ma mabaro wiyi to paren gin ariyo ng'ato nowacho nopenjo nyawadgi ni bwana ng'ato ne wacho ma- ni dhako kikendo to okelo ni hawi Mm. ma seche ma hapi cha kiriwo gi hapo dhako koro un- hap umedre gik moko kata ka ka en ohandi to dhi mbele to ng'ato penye ni koro imagine ka dhako achiel kelo na hawi Mm. koro ka kendo apar donge amedo hawi dipar Mm. doho dwaro akili Yes. to ok en gima piny tinde opogre gi chon mane mon pidhre kendgi Mm. koro kapo ni oyingi to weli kode to ng'ama dhi kode maber be kik ipinge duto duto wachope giko mar gine ma kawuono Evans Ngozi Nyeusi. Erokamano. Mago mbaka mamit kabisa. Mbaka mit en mana ni koro dhano koro gi, gi understand. Yes. Nitiere side maber mar puonjo nyako gi side Marach. marach mar puonjo nyako. Ok nati ni gitegi gine na Yes. disappoint ga but ana nawacho nati ni Ng'enyne. 90% Yeah. mar nyako mopu- mosomo gi pes dichuore ama pes osiepne madichuo Mm. ok dhiga maber. Yes. Koro Jopiny understand too nikech waneno ka ng'eny gik moko timre like deruok negruok gang'o gi gik moko ma mang'eny timre nikech ng'ato ok par before timre nadi okay. koro kidwa puonjo ng'ato seche moko en ng'ama iyago dwa bor lakini koro kidwa puonje tido ka wacho nati ni tindo change tindo change yes. dhako ni chakne atere su tindo change koro ido ka in gi doubt nikech koro in gi gimoro mi blackmail godo mm. To en be obiro ng'iyo ni kani puonja anyalo duoko ni pesa eh, agona kwana duok eh gona kwana duok ni wan ni koro ich wang ya koro ich wang koro ido ka ni koro to avoid gik mang'eny yes. mondo mi kik ji kale gino dagura daga kaka nuyudo runo to ji otimo nade ohala inyalo medo ne dhako yes. mano gima nitie nikech mano gima neno mabro yes. mabro konyo gi nyithindu lakini kar somo ka kar somo ka
Ero kamano jakanyanam. Kwa tiku twa kono mundo subscribe, kain ki comment bi nyande ko kan tib topic midwa nwa wuoye be inya wacho kanyo. Nyaka kidinyi maro machielo mar ah wacho ni podcast iluongo ne apoda. Apoda. Apoda machielo.
Anere.
Kama wapode wach.